Helo a chroeso i Abertawe! Gobeithio bo chi gyd yn setlo mewn a wedi dechrau mwynhau eich amser yma yn y Brifysgol. Fi yw Emily a dwi yn fy mlwyddyn olaf yma yn Abertawe. Dwi yma i atgoffa chi am rhai pethau pwysig am y gwasanaeth gyrfeydd a chyflogaeth. Mwy na thebyg i chi'n meddwl pam yn y byd mae angen i fi gwybod y pethau ma yn fy mlwyddyn cyntaf. Ond, yn fy mhrofiad i, dangoswch bach o ddiddordeb nawr, achos, mae'r cystadlu wedi dechrau. Yn gynta, wned i ddim credu faint mor gyflym mae'ch amser yma yn hedfan. Os mae'ch gradd yn para am tair blynedd, dim ond dau gwyliau haf sydd gennych i ffindio profiad gwaith. Yn ail, mae erioed di bod shwt gymaint o bobl gyda graddiau, sydd yn meddwl bod angen i chi sefyll mas. Felly, beth y mae cyflogwyr yn edrych mas am? Wel, i sefyll mas, mae angen llawer o wahanol sgiliau. A nid dim ond trwy profiad gwaith wneud ti ddatblygu rhain, ond hefyd trwy ymuno gyda chymdeithas yn yr, yn yr Undeb Myfyrwyr. Y gyfrinach yw i beidio gadael y gweithgareddau yma tan y funud olaf. Dechrau meddwl nawr a bydd popeth arall yn cwmpo mewn i lle. Felly, sut all y tîm gyrfaoedd helpu chi? Dechreuwch gyda'r wefan gyrfaoedd a ffindiwch bod llwyth o wybodaeth am syniadau gyrfa a sgiliau gwaith ar gael. Mae'r safle 'ma hefyd yn hysbysebu gwaith. Drychwch ar y Careers Jobshop am gwaith rhan-amser a cynlluniau Go Wales. Cer i weld cynghorwr gyrfaoedd mewn person. Hyd yn oed os ych chi heb penderfynu 'to beth i wneud, mae'n werth cael sgwrs gyda pherson sy'n gallu cyfrannu syniadau. Wnaethon nhw helpu chi adeiladu eich CV a gynghori mewn cyfweliad ffug. Byddwch yn clywed llawer am Blackboard yn ystod yr wythnosau nesa, a cadwch lyged mas am ffynonellau defnyddiol bydd ar gael i helpu chi dechrau bant. Hefyd, peidiwch anghofio am y ffair gyrfaoedd blynyddol a'r siaradwyr sydd yn dod mewn o wahanol diwydiannau i siarad i chi. Mae'r gwasanaeth yma hefyd yn cynnig profion seicomedrig, sef profion tueddfryd a ddatblygiad. Mae'r canlyniadau yn dangos eich ysteil o ddysgu ac yn rhoi syniadau gyrfa i chi archwilio. Bydd y canlyniad yn gyfrinachol ac yn cael ei ddanfon i chi trwy e-bost. Os ych chi'n myfyriwr di-undeb Ewropeaidd, cofiwch bod adran Myfyrwyr Rhyngwladol ar y wefan, a bydd e'n helpu ateb unrhyw cwestiynau penodol. Felly, ble mae'r gwasanaeth gyrfaoedd? Wel, mae fe'n hawdd i ffindo, mae e oddi fewn y llyfrgell cyn i chi fynd mewn i'r prif neuadd astudio. Mae e ar agor dydd Llun i dydd Gwener, naw tan bump. Ac i wneud y pwyntiad, mae fe'n hawdd, jyst ewch i'r wefan gyrfaoedd a cliciwch ar How to make an appointment neu'r ffoniwch y rhif 513 266. Ac yn olaf, dw i'n siŵr y chi wedi glywed hyn o'r blaen, ond gwrandewch. Os gweithiwch chi'n galed i gael gradd dda a pharhau i ddatblygu eich sgiliau, bydd e'n bendant yn wneud i chi sefyll mas. Pob lwc ac hwyl am nawr.